Ony ahunmollalar ýa edebiýaty ärep okyýärler, adyny eşidýändirler. Oňa Imam Kesaýy diýýärler. Beter şu araplaryň diline müselle etmişdir. Imam Kesaýy. Bir adam mydam şony ýamanlap, şoň yzyndan gybat edýärmiş. Indi hala ba wagtynda hala aýrylandan soňram. Mydam bada, hemme zaman birda. Zamanyň adamlary-da şo gowy biderek bolup gitişi ýaly baryp Ymam Agzamyň şägirtleriniň döwründe çykdy. Lal gelip Ymam Kesaýyny ýamanlap yzyndan gyýbat etýämişdikler. Oňa muňa adamlar aýdýamyşdyk, Aý, nätdiripbäň, alym adamyň yzyndan kepläp ýörüp diýip.

Mutan şoň yzyndan gybat edip duran bir gün şu dostlarynyň arasyna, oturşýanlarynyň arasyna gelende, Menä öten agşam Imam Kesaýyň dişimde gördüm diýipdir. Oham oňa aýtdym, Allahy Züljelal saňa näme hökm etdi? O-da aýtdy,

Men aýtdym, Hawa, ýa Resulalla diýdim. Onda Kurany Kerimden birniçe aýat okaý, men eşitjek, diňlejek diýdi. Ýa Resulallah, ýereden oky diýseň okaýaýyn diýdim. Onda Mübärek, Wessaffati saffa, şuň manasyny siziň huzuryňyzda aýdylypdu, Nebiýi Ekrem aleýhissalatu wessalam aýdypdyr, şoň desgabyndan okaýaga diýipdir.

Kyýamat gününde seň eliňden tutup perişdeleriň arasynda, Ine, meniň ummatymda şu jür adam bar-da diýip aýdaryn diýipdir. Nebi-i Ekrem aleýhissalatu wessalam meň gerşime kakdy, Berekella diýdigi-de, meň gerşime kakdy we aýtdy, Kyýamat gününde mähşer meýdanynda owelin-u ahyrynlar üýşen zamanynda, Perişdeleriň arasynda Meň ummatymdan şu jüre adamlar bada diýip begenerin diýipdir. Galkynaryn, iftihar ederin Sen ýaly ummatymdan badygyma diýipdir. Ýaňky adam aýdypdyr, Men şony öten agşam dişimde gördüm diýip, Ama hana indi gyýbatdan, ýamanlamadan galdym diýdigi-da. Bi her hal, Wessaffati saffa. Daňat Awadan manasy tefsiri Eý jemagat öwürläp öwürläp Hem okap hem mana aýdyp hem okap hem mana aýdyp daňymyzy atarsak elbetde biz muň gymmatyn eda etmedigimiz keýp edip gönenip gönenip ruhumyzy asmanlar bilen irtibatda goýup Okyp-okyp, eşdip-eşdip diňläp oturdym. Ýöne bir mesele, fiky bary ozaldan ýadymda bardy, hyzmatyňyza ýetireýin diýip, ine, şu gün dogry köp gelip dur. Ussat Sähtiň özi dogry manasy şu bolup otyr. Ozal-da diňläp durun, gowy jetdäň indi, hawasyny jem etdäň, diňläň, sep barada. Allahy Züljelal, Ýaradan Eýämiz Wessaffaty saffa sep tutýan bendelem menden and içýän diýdi-de, şu mahal, şaýat, meselem, şi il-günüň içinde, şi türkmen iliniň içinde gezip ýörerler, şaýat görmedik bolsam bir topary. Haja giderler, görenler. Allah Azzewejelal hemmäňize kabul hac nesip etsin. Şu mahal Mekkeýi Mukerreme, Medineýi Munewwerede hajy türkmen mogallarymyz görýändir, bir toparlar sefe namaza durarlarynda aýaklaryny açyp durýarlar. Şolaryn aýdaýyn diýip ýadymda bardy, Fiky Hanefide näcere şuň hukmy diýip. Biz nändip beýdip durmyas, olar nädip aýaklaryny açyp biri-birine ýapyşyp durýarlar. Emma biz dogruja durýas.

Biri öwräp, biri iýräp bolmasyn. Ýagny, sefiň ol kenaryndan, ol nahiýeden, ol gapdaldan gözläňde, şeýle sefi gözläňde, gursaklar hemmesi bir semtde, bir redifde, dogruja gönje bolsun diýdigi. Ine, Nebi Ekremiň aýdýan kerşi. Aleýhissalatu wessalam. Biz Pygambarymyz Aleýhissalatu wessalam aýtdy, biraz sepde. Iki neferiň arasy açyk bolmasyn diýip durmak, iki sefiň arasy-da mynasybet bilen bolmak we sefiň ol gapdalyndan gözläňde sep tutup duranlar şeýle gözläňde, biriniň gursagy öwräk, biriniň arkasy yzeňräk, öw-yz bolmellär. Ine bula bir mübärek pygambaryň sözi. Ýene bir derman sözüni okaýaýyn.

Esl şerigatda, tamam mezahipda muňa gürrüň ýok. Esl deň bolmaly zat, şu gapdaldan gözläňde, şol biri öw, biri il bolmalydy, dogruja durmaly. Ine, şerigatyň aýdýan zady şi. Emma ol iki däne bir adam ştady du, aýagyny uzatýa, oň aýagyna degip dursun diýip. Bir de bir tarapdandan sol aýagyny uzatýar, oň aýagyny dik dursun diýip. Sahabalar muny edýänmişdikler, haçan namaz başlajak wagtynda bir aýaklaryny biri-birine degrip, oham sepe durýanmişdikler. Şi, Hanafi mezhepde Ymam Agzamyň we Ymam Agzam Ebu Hanifäň şägirtleriniň kesişi. Gowy diňläň. Namaz başlajak bolaňda sepi dogrulajak bolup biri-birine aýagyny degrip ýene dogruja dürülýänmiş. Ol sep dogrulamadan syn. Meýinki namazyň içini syn tamam bir ajydakak kän gördüm. Namaza duly ikilenji rekede galyp dur, aýagyny zol oýnap dur-da şoň aýagy bilen köklejek bol. Muň özden namaza nabasyny päs etjek ahyry. Ýa herhal ol mehnetler bilen işimiz ýok, ýöne şuny aýtjak bolýan, bir wagtda wiriňsirap, sowatlysyrak ýa bir mahwaralardan ýa bir bolar-bolmazdan eşdikde, Weý bu türkmenler sünnet bitirmeýärki aýaklaryny bir-birine digiremäk diýipdi ol kesne Alla naman, çyn sünnet şiaň namazda durşuňyzda, meňki aýaklary namazyň içinde şeýdip açyp digrip durmak. Hatda bir towar biz hajyda kak gördük, arada bir mesele jaý bar. Bir neferä jaý bar, şony doldurjak bolup, aýagym mahut açyk otyr. Bu gözli girişiksizligi bar ahyry, namazyň hormatyndan üçin. Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalam, Arany dolduryň diýdigi, aýagyňyzy açyp arany dolduryň diýdigi-de, adam menen dolduryň diýdigi. Sefi dogurlaň diýdigi. Ine Ymam Agzamyň we Ymam Ebu Hanifäň şägirtleriniň aýtýan pikiri. Ol mezhepleri bardagyň eşitdiriň diýdigimizde ki, öz mezhebimizi özümiz gaýym durup, Ýöne ilmi suratynda hyzmatyňyza ýetirmek bar. Biz bir wagtda aýtsalar onda näme hadyslarda bar pygamberimiziň sahabalaryna birgine aýaklaryny degirýämişdik diýdi ol tekbir aýdylyp duka bir aýaklaryny degirýämişdik sep dogry bolar ýa inna alhamdulillah sep tutulyp ýa nahlar çekilip ýa hatkeşi şode bolupdyr fakat ara arany boş goýmaly däl arany boş goýmaly däl. Bu iki sepiň arasy bir metr ýarym, bir metr ýigrimi, bir metr ýigrimi bäş sant goýulýar. Bir sep sejde edende biri-birini degip bir tykylyşyklyk, ezýetlik bolmaly ýaly. Dogry, dagyk Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalamyň sünneti we Allah Ezzüljelalyň isleýäni-de şo-da. Inşallah, belkem açyk bolan bolsun aýdyşym.